kamoro amora ma intie akaw thuolo makende mar waki kendo goni erokamano duong' ahinya kuom kete mana e chuny onagi tv adundo jaluo eh, kama wasebedo wakelo ne kacha chenro mar duond onagi pile ka pile chakre chieng' wuok tich nyaka uh, tich abich kaka wuono chieng' eh, tich adek wan kande kaachiel koda uh, ah, jal ma bende koro chung' ne arita kwe mag uh, ma, ma, ma, ma bende wuok e pinyno ma nyakach bende wadago mbaka ne to uh, kwe kata mana arita kwe ma piny nyakach to chalo naj kod mgejwang' Mae momiyo kawuono wadwago mbaka kendo rwako jo Nyakach duto te kaachiel kod eh, jodak ma alwora ma kuonde ma bende onagi odake chakre Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu nyaka kamoro amora ma wantie nyaka romga jwanka thul makende mag gweli mondo mi donje twa kendo wachago mbaka ni to chalo nade omiyo kamoro amora ma nitiere ako thul mande- ma- marwaki mondo mi donje kendo wago mbaka maber kabisa kawuono e tarik ang'wen dwe mar ariyo higa gana ariyo kod piero kod auchiel kama tayo chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan kamato chunyo na gi TV adundo jaluo ka thuolo makende marwako wende na mabendo stupe studio kandi miluongo ni Migosi Abdala mabendo chung ne kacha arita kwe ma piny nyakach duto akaw thuolo makende mos ni to iriyo nade ariyo maber eh, wuod chunyo nade eh maber eh anene kira iber kabisa fundi olosi aber kabisa nyiso ni to nyakacho chiwo nade
kuom jopiny ni nitiere japikipiki monegi kendo owit eh, e tok mag skul. Mhm. Koro ok wachiew maber ahinya. Bang' muda matin bawinjo ni nitie otel moro mane jokuoge omonjo Kaponditi mobet achiel kuom arita kwe makanyo. Koro nyaka achop ochiyo maber. Eh, pole sana.
Eh. Eh, duto te pod wakomo na bongo nyaka laga Nyasacho oganda ji duto mondo mi oket ku eh, eh ngima jog ma bende koro oyudo hinyruok mopogore opogore kama ber. Eh, kapok wachako to ma kamera mari eh, Migosi Abdalla eh, mana kaka watimoga pile ka pile chunyna gi kendo da mondo mi eh, wendwa gi wang'egi ni to ma wendo maya kanye to ja kanye to nyakwara ng'a Ng'inje samoro en gi watni moro kandi to kia ni kara ma e Abdala. Erokamano. Hmm.
An gi nyinga iluonga ni Abdala Otieno. An wuod Nyakach Kogero. Awuok e Kabodho to Katito e kama antiere manyalo time shughuli ga ma pile pile manyalo yude matinende. Erokamano. Ma in wuod Kabodho. An wuod Kabodho, Nyakach Kabodho. Aha. Yes. Erokamano tielo mar ariyo bende wan ga gi ngero. Joluo nong'e gi gi ngero. Ngero ma kawuono en ni atonga mayot e miyombo godo koth. Atonga mayot e miyombo godo koth. Ngero ni noolo na. En eh, ngero maber kabisa. Mhm. Kendo en ngero ma nigi puonj ma nyiso ng'ato ka ng'ato kamoro amora ma entie ni gima tin ma ng'ato nigo ema onego ng'ato rome. kik irom e gima ionge godo. Mano e kaka understand. Mm -hmm. Ni atonga mayot emiyombo godo koth. En ni mondo jo onego puonjre ni samoro amora miwuok kata inyalo dhi dwar. To matin miyudo cha emiyombo godo koth idhigo kiny ka Nyasaye oyie piny uru. Mm. Kamano. Welaro mang'eny.
Welaro mang'eny. Mm.
Mano e atonga mayot. Idhi nyori nono. Ah, ok ibi chamo.
okay, uh, Ka wadok e arita kwe ma nyangach ma nyakach kaendi nikech aneno ga ka bende giko thoro ioro ga sebedo ga kiruna ga gik ma bende dhi kach arita kwe ma nyakach en ka gima bende arita kwe ma nyakach ok ber ahinya kabisa nikech wan gi nek ma oyaye monj ma kone gi koni e, eh, kawuono gokinyi bende wano ka bende ano pichni moko mar ng'at motong' marach kabisa e, pikipiki moro be gokinyi kawuono wano ka bende okwal ang'o matimore nyakach ka Nyakacho kosebedo maber kendo samoro tamowa nyiso kata jofwambo gik matimore Nyakacho mhm. nikech ok nyal kawo ndalo adek kok iwinjo ni okwal ng'ato, obet ng'ato, ng'ato dere, gin weche mopogore opogore. Mhm. Koro wach Nyakach dwarore ni mondo mi ji obed piny to ng'i ni ang'o manyalo kelo kwe. Mhm. To gi korka kora gima neno vijana ng'eny Nyakach to gima gitimo onge. En adier ni ji ok nyal riembo pikipiki te, ji ok nyal loko te. To anyalo kwayo kata joma dwaro kom Nyakach, kamoro amora ma gintie. Gima duong' monego gitim manyalo konyo Nyakach mondo weche Nyakach orum en ni onego gikele paro manyalo kelo kata kembe manyalo ndiko yudhewa to kata gi minewa matindo nikech iyudo ka nyakach en kama kata lowo ma ipuroni ok inyal puro nyakach miyud kata oduma moro malong'o En kama chieng' rienye ochalo North Eastern, tich mokwongo ma joma tindo nyalo timo onge. Koro miyo joma idols ng'eny. And then ok ang'eyo ni jo Nyakache modwa bedo gi mirima maloyo kuonde moko. Pod chanda nyaka sani. Iyudo kata ka weche mag goruok mag udi odwa bedo mang'eny kendo ji kawo actions mokowinjore. Iyudo kata ka chwo dere. Koro Nyakache wadwa bedo gi records mang'eny. ma kata wan samoro nitiere ma watimore to ok wagomb ni mondo ochop e kor yamo nikech koro ibiro pendo nyakachne en ema wach moro nitie kwa hivyo gima nyalo kwayo ni jotendwa matiyo kata madwaro nyakach lengo mar nyakach ok en pogo pesa Lengo mar Nyakach en ni nyaka ung'i kaka jotelo madwaro Nyakach ni to ang'o minyalo tim mondo mi Nyakach obed gi lokruok higni mabiro. Ma ka anyalo penji en ni to jogo ma bende koro timo timbe mag njore gi gin yawuot Nyakach kose gin jogo ma bende samoro ya aluora ma Nyakach bato gin jo jogo ma bende onyuol Nyakach kanyo yawuot Nyakach kata nyi Nyakach. Joma timo njore gin jonyakach mwadago mhm. kendo thothgi wang'eyogi mhm. kendo moko bo ringo to ng'ato bedo noringo dhi kamoro ok nyis ni connection mare manie ground ong'adore. Kwa hivyo joma timo timbe maricho mawuok nyakach gin jonyakach, mhm. gin yawuot nyakach, gin nyi nyakach. To joma tin ma oko matimo gik moko nikech en adier ni ng'ato ok nyal wuok e piny moro to biro nyakach to timo gik maricho. Joma wan godo ma wadak godo e joma richo. kendo wang'egi thothgi gi nyinggi, kata thothgi nyaka nachak weche mag arita kwegi. Moko oseringo dhi oko, moko nomaki mondo obed e od twech mondo mi gichal ka gima ginyalo lokore. Kamano. kech yandi bende aneno ka bende rawera moro nosemba semba dhok odiechieng' alanga macha ne wuod nyaka macha ne wuod kano mm. e macha ne wuod kano mano biro dak eh, nyakach mm -hmm. nitie nyamin gi ma otedo nyakach kanyo mm -hmm. koro en kobiro to odhi oka ka dhok ng'ato odiochieng' adhara ogwenye ogwenye ogwenye kul a odhi oyudo kama dhok kwaye eh. dhok abiriyo kendo wuoga wuok omake go mana wach ka hmm. to kendo ng'ama omake en wuon dhiang' hmm. kana en en chieng' ariyo ka wuon dhiang' ne en johand jamni hmm. penje koromo kode awacho ni to mera dhok igolo kanye idhi na gi dhok kanye wuon dhiang' ema omake ema omake reda iwinjo eh. Koro osekala kale cho. Osekalo rai ma koro eh. chopo awach, mingi na awach koro chopo koro chopo gwenge. Mhm. Mm en adier ni ne en wuod Kano. To bang'e gima timore marach ni jowa kosemako jok ma kamagi motero lwet polis to gichagi withdraw. Ng'ano no kutieko kata juma achiel. E sel kan.
E court. E court.
E notere. Iwinjo amor gi OCS marwa ma Katito Mr. Gumba. Mm. Komako ng'ama iluongo ni jakuo to giko en court. Mm -hmm. Notere court. To ng'ama ne oromo gi dere abiriyo cha. ema ochako dhi withdraw kelo weche mag wat hmm. omiyo nyocha penje to koro mane no wat nini do dhigo ma dino ke yude de wat ochako konye gi kanyo hmm. ka notieko ndalo matin ochako yud ng'ano ka dwa donje od ng'ato but hmm. kalabash ma jopiny odwa nego omiyo nanyise ni baba in many kaka idhi gweng'u jopiny nogoye modonjo tuktuk modhi kano nyaka sani koro machane en jakano Hmm. Kamano. To timbe mag jore mawene koro timore nyaka sani. Mag gik mane nitiere chon kose ang'o momedo gi sani? Nyaka cho osebedo gi timbe maricho chakre chon. Chakre chon.
E ma kik wawuondre en mana ni ng'ama ne nyalo elo gigo mm -hmm. e mana onge. Mm -hmm. An owuon onge gima nyalo timore marach moka golo mondo piny ong'e. Mm -hmm. Emo mi neno ka nyakach nigi weche mang'eny. To gin chakre chon kata kane wadongo to niwinjo ka kuodho ne ng'eny. E kendo ndalo moko namor gi sirkal kaka nogolo nying joma ne kwalo ma en adier ni joma ne sirkal ogolo kama ka tejo kuoge ma ne gitulia bedo ni nomul nyinggi. Bang' dweche ariyo nyaka sani, weche mag rombe, diek gi dhok oduogo kabisa. Manyalo nyiso jonyakach kamoro amora ma gintie ni kok wawuok oko to dhok pod biro mana medo dhi mang'eny. Japiny ma nyaka koro wuog oko.
To jotelo manyo nyaka to wacho nang'o kochako gi era MCA, MP ma bende ni kuonde go gin giwacho nang'o? Joluo nowacho ni timo kan. Hmm. Joluo nowacho ni adier ok tow. En adier ni jotelo wan godo mong'e kinyalo penj ni MCA ni kanye, mjumbe marwa ni kanye, nyaka gavana, lakini pok waneno respond seche ma gik makamage timore. Amor gi Mheshimiwa Aduma chien kucho ne owuok oko ne Nyakache weche mag kuodhok ma ogore gi jogo kabisa ma Nyakache notulia. Be mano emomiyo Nyakache noamua ni mondo oter Aduma Didik. MCA marwa en jatelo moritowa e ground but wanyalo nyisi kendo wanyalo kwayi ni isebedo kodwa machiegni to tem chopo kaka gima notimore Katito kawuono. Mm -hmm. Afil ni nonego bed ni kata MCA ne onego chopi mondo mi ong'e nikech mano e yo mokalo kobiro Kisumu e Asembo mondo ong'e jodalawa gima kama otimore to obedo nade. Koro MCA marwa, mjumbe marwa ne wayiero ndiyo mondo utinwa mbele lakini ground To pok wabedo mamor ahinya mhm. kamano. Uh, polise eh, kata obila ma bende samoro chung' nega weche mag arita kwe kendo gineno ni samoro gwengewa gi arita kwe obede maber. Da ng'a wach ni samoro nyawo bende ni kuom gi kose jopiny ema oingogi. Erokamano. Mm.
En mana kaka joluno wacho ni lwedo achiel ok nyal tony, ok nyal tony wuogo. Mm. Nitie polisi ma biyo ok bibil godo ma kata chieng' moro bet ni oonge nyakachka. To abiro kwano ni kama odhiyeno jogo yudo ng'at malong'o. Wan gi osies ma Katito miluongo ni Mr. Agumba. Kendo afil ni Mr. Agumba de bedi, to kata gik motimore Katito kawuono ok dino bedo. En ng'ama wuotho nyaka kende gotieno. Kendo mi awachoga ni ng'ani tiyo tich mohero ema osekonyowa nikech koseng'e maber ni ng'ato ojakuo to gikoni nyaka idhi kot to nyaka idhi mbele. Polise wa moko nitie matindo mosehinyowa ma ok tong'wa luor mar wacho. Chien kucho nyalo yudo ni polis gima ne ginyalo lawo ma kata be mane ng'ato nyalo tho kilawe to ne en changa. Ninyalo law gi pikipiki kabisa. Iwinjo? Osipidi marwa mor en onage wadwa nyocha obiro nyaka nobi osetemo pambana kodwa. Gima nyalo kwayo sekta mar polise ni mondo mi sama gibede mkutano ma margi giwuo ni ng'ato ang'ata nondiko tijni mar konyo jopiny to giti mondo mi gikony jopiny. En adier ni OCS nyalo bedo maber, to jok ma nitiere piny ka ok nyal bedo active. Ah, en ndiyo ni jatendu ma nyaka miu oda, but kik waket aketa ni kobimo wuo kodi maber e kinyalo ringo konyo gimoro. Wuoyo kodi maber aparo nung'eyo en ni samoro nyaka igol gimoro matin kokadhi mak ng'ato Kwa hivyo gima nyalo kwayo mokadok e chien nikech an achung' ne japiny en ni polise mani Katito, polise mani Paponditi nyaka uyua pachu malong'o mondo uwuog ni gima nokelu ma ng'ato ka ng'ato nowuok e gwenge en biro tiyo ne japiny. Kamano. Eh, erokamano to eh, nikech ma gima bende koro timore kamani eh, jogweng' koro samoro gin gikawo kenge mage Mano ne arita kwe koro odhi makare nikech koro ero polise ok nyal uh, timo moromo jotendu bende ero koro chalo kagima bende koro jwango un koro kaka, kaka jodak ma, uh, ma nyakach ang'o ma koro dhi mbele gi e sani kata migawo moro muketo kata ma samoro bende koro ne arita kwe odhi maber en adier ni ng'ato kaka an abdala asebedo gi tich matek mm -hmm. kendo agombo mondo piny mangima ong'e ni asebedo gi tich matek to gima konya ni an gi japiny. Iyudo ka information mayudo ng'eny. An mokwongo aonge kata ofis, onge kata kalam mawacho ni ma gima onego atim. Gige atimora atima nikech nachodora kawacho ni gweng'wa ok nyal kethore. To nitiere gik minyalo geng'. To ng'ama nyaka akwong amak godo osiep en japiny nikech japiny ema nigi information. En adier ni wan gi tich matek kaka jopiny. Tagombo e area mar Nyakach ni mondo ng'i ane ofisa ni osetiyo e percent mamalo. An gi jok matiyogo kaka patrol team gotieno mwaketo manyalo ritonwa town. Kendo gin jok ma nitie joma oseyudo injury e lwet jonjore, jomoko osebeti tiyudo ni waonge ofis moro manyalo nyiso ni kae ma kidwaro joge to nyalo yudore. Koro anyalo kwayo jomochung' ne kaka MCA Njombe ka wan ema wasebedo kaka jopiny ni koro wachodore, wanyalo konyore gi polis mondo mi arito kwe obedi. Wambo onego bed ni ing'iyowa gi ndhadhu moro mar yudo ofis moro mong'e maber ni kidwaro joka tero gi kanye, ok samoro kara mar ohala nikech chuno ni tinde tija mang'eny aweyo mondo mi akony mana japiny. ma sami wacho ni waonge ofis wan ni tende ni en un kaka jomage ah. wan kaka jopiny japiny onego bed gi ofise koro eh nikech en adier ni awinjo kiwacho kacha ni in gi security mari ma bende timo patrol yes un gi in gi security team eh an gi security team ma uluongoru nade ma uluongo ni patrol team patrol team e moting'o ji prariyo o ji prariyo yes ma koro ma patrol ne jonyakach ma patrol ne jo Katito Joka, town oh, ma, ma mar ku Katito town e Katito town mar rito Katito town okay to kendo yudo ka samoro chopo minyalo luongwa samoro wadhi nyaka distance mopogore gi north area kama wantie mwachop central mhm. nikech ne wasewuok nwatimo mhm. e paro mara manyalo medo ne jok moko mantie kaka paponditi mantiere area mopogore kaka nyamlori onyuongo patrol team ni en mar jopiny to walose uru mondo mi wamed ritore kendwa kaka jopiny. En adier ni sirkal be nyaka ritwa. Mhm. To mondo mi wariwre kon gi koni kwa makore gi sirkal mondo wamed rita waket rita rita kwe mondo bed maber. Mm. Yes. Ma ofis ni japiny eh, ma koro uno, uno, ma wachin ma koro ofis. Ma koro ofis. Ma japiny. Mar japiny. Ma japiny ema no kaka ofise ofis ringo. Ofis ringo ma jopiny ong'eyo. jopiny ong'eyo ayo ni chiemo ne nyalo chopo e ground. Ah, to katito town kandi um, ne ndalo ma katubo wacho ni katito town onongo bende koro antie kaka county ma kisumu nonongo bende mede kata miye kacha mondo mi koro chak chung' kar kende nyalo nyalo nyiso wanade ni koro katito in terms of town gi ohala dhi nade sani wan e katito papondite municipality mm -hmm. mamano nosemiwa mm -hmm. kendo anyalo gone gavana marwa anyang' nyong'o kuom miyowa Katito Papa Onditi Municipality. Mm -hmm. To bang' miyowa Katito Papa Onditi Municipality, pok wabedo gi utaratibu manyiso ni onego bed ni town chako dongo gi ka to dhi kama. Adwa nakwer gimoro mager. Katito Papa Onditi Municipality ok en mar ji ariyo kata adek. Nitie mentality moro ma pod nitie ground manyiso ni wan jo dhoot ma kama. Katito ni e area mar Agoro kendo amor gi jo Agoro mang'eny gikwedo gik maricho. to nitiere ogandawa moko matin mowuok ni gine ma gidwa ni mondo gikontrol Katito. Katito koro duong' moingo ng'ato ang'ata nyaka an mabedo kani. Chuno ni Katito, Babonditi, municipality nyaka wariwre kaka jonyakachi gi welo mabiro mondo mi wager Katito. To en adier ni Katito dongo e ret mamalo, to nitiere ywak masani ng'eny kabisa. Ok watamo ng'ato ang'ata mondo mi obi oloke Katito. nitiere owetewa ma jo Somali ma sano odonjo Katito e rate mamalo. Wamor kodgi nikech nyiso ni boma dongo. To nitiere ywak ma kata sama wawuoyo ni aparo ni kaka ng'ama jafwambo, chieng' moro niwinj ka jopiny nigi ywak. Iyudo ka odi nikech ule siling' eluf ang'wen to ema nyi loke be mipidho godo nyithindi. Ndiyo kaka wan e, ogandawa samoro waonge lwedo mabet otegno kabisa. Iyudo ka Msomali luoro ir ng'at ma wuon ot to nyise ni mama, ot cha dwa ni dar ng'at cha kendo adwa nachuli siling elfu piero ariyo tachuli higa di higa achiel nyaka sama owuoyo ni en adier ni katito ng'eyo ji dar e ute ma gintie to jogo donjo e ret mamalo gima chak abedogo gi bwok ni joma donjo maloko katito miluongo ni wasomali ok gindik nyithindewa moko machendogi mondo mi oting'negi kata mzigo mondo mi nyithindewa gi boyud gimoro Chieng' moro nadhaw kabisa ka msomali moro nodaro ng'ate ot. Mama mane gi nyathi matin mowene duka. Okawo kijana matin ma youth, omiyo siling mia ariyo ema loro mzigo mag lori auchiel ka, mane msara ne to mane chiemo. Ndiyo kaka ng'ato winjore ni ng'ato ber, but siling mia ariyo to iloro mzigo lori auchiel. Kendo tich bitiyo timi 200 shillings. Nyiso ni jogi ok obiro mar konyo ogandawa. Nyithindwa be ogindiki. Ok odwa ni wakel gimoro manenore ni koro wakelo ukabila. to onego wakel gimoro ma kelo ni to jok madonjo e dierwagi be nitiere dongruok ma gimedo miyowa kata kony ma gimedo miyowa onge jowa gimedo mayo udi okinyi godhiambo sani nitiere nyaka otende madongo midare ji nitiere kama nondiko dhano piero adek igolo nikech msomali osegolo pesa mar higni abich nyiso ni taon dongo to jowa hinyore jowa dhi dong' wasumbni ok amor gi mama Uh, yiena mondo aduokene matin sama bende niwacho ni sani Katito Town uh, dongo maduong' kabisa koro ok onego bed ni iwene dhoudi ariyo chal ka gima nitiere ywaruok. Uh, eh, ang'o mitemo wacho ka ndie? Gima temo wacho en ni hmm. Katito ni Agoro. Mm -hmm. To pasent prochiko gi wiye gin jomolony nikech dine ok gilony dine ok gigolo lowo kata dine ok giyie mondo jodak obi e kindgi. To nitiere ogandawa moko matin maneno ni gin ema nyaka gi control katito maok girom dhano apar ok wabi yie mano nikech koro gidwa eh, kiwacho gikwa gidwa control ang'o yani gidwaro ni gimoro amora modonjo kata katito papolisi municipality mm -hmm. to en gin mm -hmm. to gigi be kosedonjo kata monego bed ni konyo mwananchi wa kawaida tiyudo ni koro gigwelre agwele mudho anyalo wacho nikech ginawacho odiechieng' adara kisebedo alida kata ibedo kamoro ni yudori, tim gik makonyo oganda mondo gigi kiny odong' ka rapar. Piny kata omiyi tekendi sani to ok nyal romi ka ang' gik sa auchiel otieno to iwacho nachako adwaro piny machielo. Gima atemo wacho en ni wabeduru thuolo leaders mantiere Katito mondo Katito odongi to malong'o en ni watetie mwananchi wa kawaida mondo mi ng'at mani piny mok nyal ting'o bade cha oyud kaka onyalo konyore. Mano e gima atemo wacho. Erokamano maduong' ahinya nyakora magaji wang' kamoro amora mintira ka thuolo makende mar medo rwaki e chenro mar duondo nagi kama bende pod omedo go mbaka kande kaachiel kod uh, ah, Migosi Abdalla ma bende miwa kacha kaka bende chal mar Katito kaachiel kod chal ma nyaka nyakora magaji wang' wasego mbaka e weche mag arita kwe kande kaachiel kod bende dongruok mar town ma Katito ma bende waneno gik moko ok dhi makare ahinya to wach ma bende samoro inyisa ni koro Nitie jogo ma bende koro donjo kaka koro jo Somali to gimayo jodak ma eh, Katito kata mana dukni ma bende koro samoro kelo koro ng'ikni achiel ariyo adek achiel kod midhieri mopogore opogore. Bende usetemo wuoyo kata mana gi jotelo mar ng'iyo wach ni chalo nade?
Aparo ni ng'ama jatelo en ng'ama ochudore samoro amora. Mm. Emomiyo naywak ni chien kucho nasebedo gi at time. An Abdalla ni an ma gimoro amora donjo kuoma. Leaders ni Katito. Iwinjo. to leaders wa gima gombo ok aked kodu agombo ni kano sibire leader to wadong' uru niere kaka wanyalo konyo oganda wa nikech eh, owetewa kaka mineno ma koro biro ni giyudo ka wan gi ng'ikni mhm. to de wan e one voice wawacho wach achiel to wawacho ni jokama ubiro un gi pesa katito wadwa nogerre nyaka papoditi wadwa nogerre nyaka kanyamlori nyaka rai lope ni nono ng'ieuru geruru to ok en gima ber ka joma kawaida

Kendo mano en gima kidhi e ground for now tibiro bedo en gima timo. Owacho ni omera in gola gola. Gola gola nikech pesa mano mamo 20,000 in a year, 240,000 in koro keto. Town dongore.
Town dongore. Eh. Mano aneno ka ng'ikruok manitie nikech ok awuo marach be ok akelo kabila. Kadwaro ni mondo jowa makelo maendeleo olembgi mondo okony jowa to kik gichal ka gima koro wadhi dong' wasumbnigi. Gimomiyo aywak iyudo ka nyi- ka gisegero gigi ma giloso to nyithindo ma oko ma mekgi ma wasomali ema gindiko mekwa onge matimore nade Mindiko. to kondiki timi siling mia ariyo tiloro mzigo mag loche auchiel to mani misachi to mani gi michamo jodala wa siling mia ariyo gi kenya ma wantie to ok nyal konyo gi mang'ato ichalo ng'ama obiro nyanyasa ng'ani agombo ni biro joka ka onego bed konyruok mar jo nyakachi Ok onego obed e riwruok margi. Ah,
gima bende timore ni samoro bende onyalo bedo gimomiyo bende koro samoro kuo gi gi weche mag ang'enge omedore ka tito Emomiyo sani neno ka koro njoro medore. En adier ni chien kuchocho. Nyocha wa- waseling' mwanindo. To kaka jogi medo donjo, waneno ka njore medore. En adier ni adwa nawelo jopiny. Nitie kijana achiel manogona simu. kendo gin one of vijana mane chandowa to gi reform. Amor ni vijana mang'eny moko be reform to gona simu to nyisa ni jakom aketo simu ni aloud wan go vijana uwete waka kendo usegoru kodwa mondo mi wabed joma beyo to jok ma koro mayo nyiminewa wedewa udigi to wan ogi ndikwa idwa ni wadwa ti kanye noloya gi bura nikech oonge tich to jomwandu biro to ok nyal ni gi joka kosenyaa kwa ute to kelo jowetegi nanyise ni abiro manyo kaka wanyalo bedo piny ma aparo ni two days back nyo wabedo kaka weche mag arita kwe mowacho gi jakom okinyi ni ibiro ndik barua titero ne oriachege moja kwa moja kata seche ma nyo wawuoyo kaka jopiny mwaluongo wa somaligo ni mondo gibi mondo wawuoye weche mag arita kwe mm. jogidage mage to wan gin gidich idich tibiro yudo koselosi to kendo iluongi mondo mi ure wach mondo ulosi to kendo udichi nyo wach ni biro ndiknigi barua mondo luongi te mondo mi openjgi ni to ere kaka wadwa dak nikech sani kata kawuok adhi e dalani chuno ni utaratibu mari ema nyaka adag godo mm. kik abi kaka nya adak dalana ema koro adwaro ni mondo mi adak e dalani wan warwako ng'ato ang'ata but wadwaro ni town odong makonyo nyaka oganda makiny To, to ma bende kela e penjo moro kandie nikech sama bende koro gibiro to gikawo ute ma bende samoro oselosgi to giketo ohala. Ma donge chal ka gima koro puothe usore ka tite yo ma ok ber. Puothe usore mana ma ji gede. Hmm. To kendo mana gogandawa. Hmm. En adier ni Msomali achiel ema nyodhi omworo chuny dala ng'ato giwinjore mano koro winjruoge mhm. to gere petrol mhm. ma kanyo waonge gi ywak nikech pesa ma jowa biro uso go petrol kata ng'ama ne gi affect ogi lakini jowa ma koro nye ni e duka idaro steve kata in anyalo nikech gini naneno Kisumu ka kamoro kada luongo nying kechuka samoro samoro pesa ber ma bende koro ji uso nyaka kuonde ma gidak mm. Eh, nikech eh, en gi dwaro mang'eny gima dang' otim bende onge jogi bende koro osebiro gi pesa eh, ma koro iusa usa lope usore ausa mm. koro miyo nyakach kama wadhiye mm. en ni jowa mawach ni kawaida joluowa gi welo ma oko miyo lope mano wamorgo mondo taon oyawre mm-hmm. lakini koro modonjo chuny bomani ma samoro nitie mama moro mane odong' kaka chiliel to kanyo ema nyopidho godo nyithinde mm-hmm. nikech mano emane puothe tiyudo ka en ochulo eluf ang'wen to osechule higa achiel gi ng'at machielo modare chuno ni mamane dhi dala oganda mar onagi mane opidho cha koro dhi safa ok wawuoye wechegi ni ok wadwar ji to wadwaro ni ng'ato ang'ata madwa biro katito omany lo to oger to mondo nikech lope pod nitie kiwuok kidhi kanyablori lo pod nitie kiwuok kidhi paponditi kiwuok kidhi raye ang'o momiyo kuonde ma jowa loke ema jogi donje gi pesa kendo ka gisedonjo to kiny slave nya bedo ka bwok ka mama moro nitie ma uso mana fulu gi besen kama ng'ama uso fulu en ng'ama ni piny mogik to keto gi besen tiyudo ka ng'ama nigi olsel ma nyodaro mama ma nigi nyathi matin cha wacho ni ok odwar mama no kanyo nitie gima nya penje mok anyalo wacho ka tanyalo wacho ni nya penje ni to kocha koru kocha be inyalo bi matim gima kama ok tim kamano ok wadwar koko gi ng'ato ang'ata, to wadwaro ni dongruok mag jok moko mondo okel faida ne oganda mar Nyakach. Gidwaro space margi kendgi. Kendgi. Manyiso ni kosechulo duka cha, to nafas madhi kata ndara cha. Hmm. Koro neno ni mano kare. Duka osekawo, mama mboga moro be mapethe mbele kacha mani mana gi besen gi fulu cha, be koro ok odwar. Manyiso ni higni apar mabiro jo Nyakach ibedo nang'o.
Erokamano ne Kora Magaji Wang' med kete mana chunya nagi TV Kandi wan kande kaachiel kod uh, uh, oganda mopogore opogore mabende okete uh, chenro ma kandi wada dhi break matin kapok wadhi e yuyo matin an ka ndege iluongo ni elkana onyango wacho ni amosna brother abdalla apolo aneno u maler ka nairobi an elkana osiany mano mera erokamano mm, wacho na musi kacha maber kabisa wade dhi e break matin kang wadugo nyikrom gajwang to wadhi go mbaka ni to chalo nade nikech bende waneno ka bende paw siasa ni bende yawuot nyakach owuok oko ma bende koro dwaro telo mondo nyiso ni to eh, jotelo mage kata mana jonyakaw mage ma bende koro osewuok godo oko kacha ma bende koro uneno ni dhi kodu maber kata ma bende udhi mako badgi e weche mag siasa omiyo koro mga jwang' med kete mana e chunya nagi tv kendi wuod adhi e weche mag ohala matin kang' waduogo to adhi medo go mbaga kendo adhi yawoni kacha thuolo kopo ni kacha gimedo moro amora kata mana penjo moro amora nyakoro mga jwang' wadhi chiwoni kacha thuolo mondo mi mbek kodwa kendo miwa pachi nikech ma en chenro mar duond onagi wawinjo pachi to wawinjo pach wendo mar bende wakelo kendo kamano waduogo bang' sama chuok
Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength?
Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability.

building future. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru.

Adundo Jaluo. mana kamano nyakora mga jwanga ka thuolo makende mar waki kende tilono mar ariyo tilono mogik mar aduondo uh, nagi kama pod wan kande kaachiel kod uh, wendwa ma bende wan godo e studio kandi mawuok all the way from nyakach uh, mano migosi abdala kendo agomba ka kacha wechego ma bende otudore kaachiel kod nyakach kendo gima wayudo kacha abdala ne kara Un gi tich mapek. Tich mang'eny.
Eh. Wan gi tich mapek kabisa. Oh,
ji ywak. Jopiny ywak.
Hmm. Wan be kaka joma konyo jopiny waywak. Waywak. Waywak. Wan gi joma onego bed ni malo ku. Hmm. Kwariwo weche. Hmm. Kaka oganda. Wanyalo dhi mana maber. Nyakacho chomo kure Abdala. Nyakacho chomo kamarach.
Machuno ni sirkal mamalo gi mar county government to moloyo gi jopiny ema sani manyo yo kaka Nyakach riere.
To, to Abdalla masani uh, oganda mathoth wera wera ni sirikal ber kendo wayudo kony maber kabisa gik moko dhi mana ni nywe kose un nyokach ka un ang'o mokud gigi aparo ni kose un daku ne ber berno eh.
mana ne joma yude berno en joma yude nayuak ni ogandawa mang'eny mm. kata joma iyiero mang'eny moloyo jopiny kabisa, nyaka koro wabed uru makini. mm -hmm. Ng'ata ng'ata kapok idhi miyo ombulu, ng'e ni ng'ani en gi lek mane. mm -hmm. Ma kapo natere to kiny obedo ng'at ma nyalo konya nyaka e ground. To gima oseketho siasa mang'eny ada wuoyi mar nyaka en ni jasiasa en ng'ama ka jomoko ang'wen abich osedhi moluwore moumone kama to gima timore e ground okia koro ji ang'wen abich moluwore jasiasa gi gin ema ber milando ni wan e sirkal maberno gin ema giwinjo to japiny ma kawaida onge to kendo sani jopiny nyaka bed motang' nikech kawuono aneno ka higa ma koro wantiene Tich koro tiyore. Mhm. Tich tiyore nang'o? Ing'ama japiny osekawi ni ni wuondi. Sama koro chopo sa lala salama cha, mm. tiwuondi ka ng'ama ok ne mbele. To ka kiny oseduok ng'ato kata osekaw ng'ato, to gimikonyigo pile to onge. Gima duong' ma jo nyaka tim en ni wadwa yiero ng'a. Ok biro gi kama birene to gikawo pesa to gipogo japiny Ing'e kalapo gi mana alufu apar apar. Kiny ka piny ru. Ngima ngima tek pesa notimore nade? Orumo nyiso ni ka en higa abich to hik dala achiel sime kwano ndalo modong' onge.
Iwacho ni sani tich chiore. Ah, sani tich chiore nyaka chai. Kaka tije mag himlo. Sani dara yawo. Sani piny lich ahinya. Eh, iyawo nderni.
Sani yawo nderni.

nyithindo dhi skul basari ichiwo mano ok tim mbele kanyo iwacho ni nyaka chochier mm.
ma kata police stations moko idhi medi idwaro mbulu eh. makiny idwaro mbulu makiny eh, idwaro mbulu makiny mhm. Kuro ng'ama nigi teko en japiny. Mm -hmm. E japiny onego bed mwangalifu kabisa. Mm -hmm. E nawinjo chon kane Moi Wuod Odongo ne wacho ni siasa mbaya maisha mbaya.
Mm. Iwinjo.
Wach Moi mano wacho ni siasa mbaya maisha mbaya no ne en gi weche mang'eny. Nikech ng'ama wang'iuru ni ng'ama nigi lek mar konyo japiny.
MCAs magi manya kacho kata apana ng'eny ariyo apana ang'eyo Tom Nyaoke to ang'eyo gi Fujo. To vein iwe kanyo. Vein central. Iwe kanyo. Eh, be gitiyo? Ah ah, gima ng'e ni sani to titiyo. Eh. eh. Sani titiyo ra wuoye nyaka koro azaol. Eh. Wadwaro jopiny makonyo japiny. Mm -hmm. Japiny bado okira adwa siemo wang'e. Gimomiyo josiasa gi be koro oseloko wagir tugo en ni ka jasiasa obiro kaka koro sani gidwa chako uso sera gi to ni wan we wuoyo mang'eny igoyawaga ng'o na ni choro no bro golo pesa ne to bro miu pesa mo golo gidong meke mhm. miyo sa mo bro ni ibro dware mondo ting maendeleo cha ogo bi timo nikech already ne osekawo pesa ne motimo nade koro ok idwa ne ogony japiny ah, ah, gonyo japiny obet kaka wawadage nyaka wadog e chien nikech gonyo gi ni eh. ema miyo koro kiny kibiro penjo maendeleo to hmm. ng'acha ne odhi okawo pesane mang'eny hmm. oyudo godo gini mhm. ite en adier ni kata kaka weche mag patigi bawinjo ni nyaka isoma na lweti ofuko mm. koro kimiyi certificate mhm. kata in ing'eyo ndalo moseyier eh. certificate jomoko odhi ok yudo jomoko eh, abdala no ka ruodhi magu ochung' kacha marach kabisa eh, especially nyakach kandi jok mamane koro dwaro kom mar od burani wan kacha gi moloro kotho pande wan gi kuja yes. wan gi Trevor Mbija, wan Gatela, wan Gatela. Mm. ng'ama otero ging'eny jogo ng'eny josiasa go ng'eny eh. eh, lakini er, er, ere ng'ama uneno ni samoro ni chunye nigi jopiny kata ma samoro ok nyal wuondo japiny nikech achiel ariyo adek but uneno ka adieri ma ng'ama bende kiwatero nyalo tiyo na japiny gima ng'eyo nikech joluo nowacho ni adieri to en udwa dak magadi tamori sani mm. to bro dak ka koro wawuoyo adier mm, adier makende makende eh.
an owuon afel ni jonyakach onego mi opande ombulu mm -hmm. ang'o miyo nyaka onego gimiye mm -hmm. opande osedwaro gini jodalawa to ung'eyo kata kura ma nyokadho kaka weche nyobet mm -hmm. ng'ama osedwaro gini aming'a moluwoni ok wateme uru jonyakach nikech wane mwaketo to wane mwagolo to kotamore ni higa abich ok otiyo maber to wanyise ni un nyakacha we wachak watem yawuoyi modong' gi mine gimomiyo awacho mano en ni opande osedwaro gini bang' ndalo mang'eny to onego bed ni koro wamiye kaka wajo piny onego osetimo gik mang'eny kaka wan jopiny koro onego wapenjre to ang'o miyo odwaro gini ahinya to kapok wagike sa yiero cha Onego oluong mkutano maduong' machieng'no to afel ni ok onego mi kata ng'ato duto. To nyis ji ni an adhi timonu mage mage mage mage mage. An owuon chunya ne neno ni janyakach okaw gini omiyo pande mondo mi otimre nade? Wateme gane. To kwa neno ka en be higa abich ok en maber, wabole abola piny. Mano korka kora. To yawuoyi modong' kaka maneno kama oting'o Kuja Wuod Kabuya, oting'o Vin Omera, Vin ne dhi maber kabisa. nyaka sama owuoyo ni ok ang'e ni vin odula mhm. iwinjo kendo an owuon anyalo nyisi ni an ng'at vin to koro odhi mogo break mok ang'e ni ang'o matimore chuna ni ok anyal eh, dong' kapod apenjo ni ere ng'ama dhi amanyo mana opande ni tanyiso jo nyaka ni to kumi opande ni gimomiyo nyaka umi opande ni osedwaro gini bang' ndalo mang'eny kata chien kucho chonde to weche nobedo kamano wateme uru kotamore to wakaw yawuoyi modong'gi to mondo mi watimre nade waketi to gima nyalo nyiso eh, jopiny kamoro amora mantie en ni jasiasa en ng'ama kwayiere to wayiere gi lek mare wawe yiere nikech en watni samoro miyo ji pesa pod adagi wach mar pesa ni pesa idwa kawo timiyo ji kata elfu apar apar ok ikonyo piny pesa ma josiasa tiyogo nyakach mang'eny En adier ni dikoro ng'ato osik asika gi kambi manyalo ndiko kata dhano elfu achiel kende to donge in isedhi okinyi mm. josiasa tiyoga lot of money kendo nyakasi moting'o josiasa manigi pesa pesa gi adwa nyisou ni weuru pogo jopiny lope pod ng'eny nyakasi weche mag vijana chandowa gi kuo kinyi godhiambo nenuru kaka unyalo gero gik moko ma vijana kowuok odhi e tang' duogo gi silingi mia adek matinende mapile pesa mupogo gi onge gimukonyowago iwinjo samoro upogo gi ndiyo min mine dhi ng'iewo godo gik moko kata chwo madhogo gik ma gimadhogo lakini gima kiny manyalo konyo oganda onge siasa ma nyakach nyaka lokre mm. onge kama siasa yawuoyi nie gi pesa molo nyakach ng'ato wuog ote mane gima nyalo ndiko kata dhano mia adek kok waneno ka in kendo koro in gi lek maber moloyo joma pogo pesa mm. kamano to gavana waneno ne udhi umiyo ng'a wang'ni wan gi yawuoyi adek mochung' nyakach mm. manyo dwaro gavana Wan gi Mheshimiwa Adum Owuor, wuoyi mathuon ahinya. Mhm. Ahere nikech ne ogolo Nyakach mogigo kamoro. Wan go Jienda wuod Mwalimu, wan godo ka. Wan gi Owili ma be koro aparo ni ndalogi mar higa apar cha rumo to kaneno kobiro Katito mowacho ni mine moko ma uso alot unamiyou kata siling' alufu abich abich kende kata nyithindu wamiyo basari mondo dhi skul jonyakawa ma wan ga adekmanoapane osetimo makech mano dala ah, ah, kata en dala ta anonge gima aseneno mowinjo timo nyakach pok otimo an pok aneno pok olimo jonyakach an pok aneno konyalo biro kiny labda lakini pok aneno mana adier makata de nyakach tedhi confirm eh. Eh. Koro wan gi yawuoyi adek nyakachi mane wagombo ni mondo mi wami gini ka moloyo an nagombo mm -hmm. atigi language nagombo ni mondo wami janyakachi mm -hmm. gini mondo kawo to en adier ni nya yudo ka yawuotwa ma nyakachi ng'ato ka ng'ato nye ng'iyo wadgi ere ng'ama dwa kuongo mondo owuog e Janyakach. Giwuotho ndiyo, lakini Nairobi mar Nyakach en Katitu. Kendo Nairobi oting'o nyaka oganda mang'eny ma Kano hmm. koni gi koni nikech mano e kaka Nairobi mar Nyakach. Nyotamogi. Nyomiyo obura nyodonjo Nyakach. Mhm. Kendo an owuon anyalo nyiso jopiny ni wang'ni ok wayier pati, wang'ni wayiero dhano. Mhm. madhi tiyo nikech tinde bet koro wariek waseyudo ni party ni kaka oganda wa maluo mar Nyanza osedwokowa chien jodalawa nikech sama iwacho adier wach party osedwokowa chien nikech kata nasari mar party moket aketa kamoro ma nyithindo nyalo dhi madhe nyuka mondik ni party opuonjo nyithindo en nasari to nyuka be gimadho timore nade party ni benefit mana ji matin kwa hivyo nyakach An akwayo Jonyakach ni mondo wamiuru Obura gavana ma Kisumu. Yeno ne Obura dhi timo maber. Obura dhi timo maber.
Mm. Kendo nochung' mowacho e chuny Katito. Mm. Mowacho maber ni eto kod wawuondo ji nobiro gi chama mm -hmm. nikech chama no mondo ichope mang' iyud gino nitiere ofuku migolo motiyo koko mi certificate manyiso ni gima kinyo duogo timonu onge Koro dwaro ni mondo yiere mondo mi oganda ma Kisumu County obed gi lokruok koriwore gi Nyakach. Ma, maun gi ma party wacho ni onego bed ni uh, wabedo wa, wa, wa, wa gi chama kamoro achiel ma kata koro kwadhi mbele kocha mondo mi waba gen gik moko bi kodwa mang'eny do kaka wang'eny to wan gi teko ni uno kuna ka gima ber. Wanene. Chama dwan mondo bed motegno. Gocho ni kik ukiki. Hmm. Aparo ni weche go se wasi gi mandalo moko ne 6 piece. Eh. To ka 6 piece no sedhi. Ang'o ma noduogo mokonyo japiny? Mhm. Wang'ni obed MCA, obed mbunge, obed ng'ama nade, wadwa yiero dhano. Wang'ni ok odwa yiero pati nikech lokruok nitie. Mm. Danda be nyose yie kod weche mag pati to ground to ok ber kendo ground okia pati. Ground dwaro ni ng'ama idwa yier be en ng'ama dwa konyo japiny. koro wach party e, kata e luo nyanza to wang'ni odhi bedo matin hmm. wadong'ne odwaro dhano nyiso ni impact mane ma samoro bende uh, migosi obura osekelo ne jonyakach penjo maber hmm. migosi obura nyoche kobiro kaka wendo mondo mi odonj nyakach to kaka ne wawuoyo kode mwasingore mana kaka wacho kane Ne wasingore ni gimomiyo wabiro iri ok ni yawuoto adek ka ok gin joma nyalo, gin joma nyalo kendo gin jotelo, lakini nyo waneno ka ng'ama nigi paro maber madwa konyo mwananchi wa kawaida onge. Josiasa wa ma Nyakach shida ma gin go maduong' nitiere oganda moko matin ma kodhi oluoro jasiasa to wuodwa ma kamiso e wiye onge. Mm -hmm. To kata igo mana uwi ni nitiere gimoro makethore piny kacha onge. Yiena mondo awach ni ja siasa ma Nyakach ober sama ng'ato osetho ema ibiro ng'iew sanduku be dhiang' maduong'.
Erokamano, erokamano, erokamano. Kwadhi kwatieko, ai mondo achak apenje ka nikech sani bende koro yudo ka oganda mathoth wa chal ka gima bende koro ji nie e kidienje ariyo. Wan gi jogo ma bende koro wacho ni two term gi jo one term. In kanye Abdalla? an owuon aparo ni kata in ibet no nok imiyo Ruto ombulu an amiyo Ruto ombulu kendo kura piero ariyo gauchiel mane okwan lisana mar Ruto hmm. ne mara kata Uhuru namiyo ombulu hmm. gimomiyo awacho ma kita adwa na ayiero ng'ama ng'eyo ni nigi paro mar konyo japiny migosi Ruto en ng'ama sani ji ok nyal neno gimotimo Aparo ni kata gi ute migerogi, jok magerogi gin ogandawa. Nitiere konyruok ma giyudo kacha. In future mabiro, piny biro bedo gi lokruok. Koro an an jatotam kendo motegno kabisa ma bang'eyo nodhi kawo mok je baba eka a ah, akanya ah, onge ka siel mokwongo chama ne kech to na achun ma yo kura prario ga usiel kamiyo ruto hmm. eh, eh, abdalla be nitiere lemo moro ma samoro bende igeto e nyakach kanyo lemo masani pod an godo mm. ka ok ada wuoyo mbele kanyo en mar tetea mwananchi wa kawaida mm -hmm. kita ni ok adwar ni mwananchi wa kawaida obed na ng'eyi ok ang'eyi in rangi nyeupe mweusi tawinjo ka gimoro inyi ok awinj kan gi kwe kaluwore gi lifestyle madonge miyo ok agomb ni mondo mi ng'at machielo bochako bed gi shida mm -hmm.

Eh, jogi nya wacho ni eh, Abdalla samoro Abdalla timo gini nikech idwaro lemo moro kandie. To ponono kiyudo MC Manoth ipano ang'o monego bed ni idhi chako godo mokwongo. Ponono ni yudo kom mar MC. Eka koro owuoyo ponono.
Eh, ponono. Eka po ni eh, owuoyo ponono, eh. gima nyalo kwongo timo en ni manyo gima nyalo keto vijana mondo obed busy. Mhm. Onge joma dich go kaka vijana gi mine. Mm. Kendo en adier ni onge kama otingo single mothers mm. kaka North Nyakach kata Katito. Mm -hmm. Aparo ni kakawo kamoro manyalo ndiko vijana kata mia abich odiochieng' kachake matin achaka kawo mine kamoro manyalo ndiko gi mia abich to ang'eyo ni lokruok dhi chakore gi kanyo nikech vijana gi ka ginyalo bedo mia abich to nitie gima gitimo to giyudo girgi moko to gi mine ma single ka to nitiere lokruok manyalo chakore mhm. koro kapo ni anyalo medo bedo e mca te kaka ginyalo medo yudo mm. lokruok anyalo dich gi kwa mama na vijana mm. yes ma mbele ka ineno kidhi timo gino maber eh, kanyo to pod we mondo wakonje piny wakonje piny maber ah, mana kamano koro mga jwanka thul makende wago niro kamano dong'anya kuom kete mana e chunyona gi tv kanyo koro mga jwanka mabende wago mbaka kande kaachiel koda Ah, Migosi Abdalla ma bende wuok e piny dho manyakach kendo wago mbaka maber kabisa kwedo ka adier wedo ka bende nitie gik mathoth ma bende timore e nyakach kacha ma bende ne ok wang'eyo kaachiel kod ah, ah, midhierni ma bende koro oganda mathoth bende kale twak machalo koda kama wakelo ni kacha pile ka pile eh, mondo mi wago mbaka kendo wane ni to ere kaka bende koro oganda nyalo yudo konyruok kaluwore kaachiel kod midhiero ma bende eh, gitemo yudo no pono kindi kacha gi penjo moro amora kata mana medo moro amora koro mga jwang wakaw thuolo makena bende koro da mi kacha thuolo mondo mi penja ne penjo idonje twak to nyiso ni to ito ti paro nado ni koro mga jwang sama bende koro da kaw thuolo ni makenda mondo mi wami Abdalla mondo onyiso ndo chal mana gi penja chiel kato bende walora lora eh, midhiri ma bende koro sama bende koro timore ne nyisa ni kacha cha jonyakach jokatito chutho uh, ah, ido ka bende koro igologi e ute magi mago ohala nitie bende koro yudhe kaka nitie hotel mane nyisa nondiko ji moingo pradek ma bende koro sani gionge tije ma ng'e ni some of them ne gin jo jok man gi family kendo gin jok ma bende koro uh, tiyo gi ne yudo yuto margi mar konyo familia margi kaachiel kod oganda duto ma samoro bende oyudo hinyruok achiel ariyo adek uh, gi sani kaka achiel kuom jotelo mag Katito ang'o ma bende uchano timo kata yore mage mabedo samoro uketo mar neno ni gik moko dok kare? Erokamano.
Aparo ni nyaka jowa ma jo Nyakach hmm. kata mok jo Nyakach mane loko Nyakach nyaka yud kwe mowinjore. En adier ni ok wabi yie mondo kal ka kama koro odhiyeno. Taparo ni machiegni nitiere barupe ma jakom Okinyi Nyangwe Sodhe ndiko koluwore gi Katito Baponditi Municipality kendo akwaye ni mondo ondik gino kwa haraka sana mhm. kik wiwa wil to jowa hinyore mondo mi omiyo riachegi mondo oluonggi mondo mi moko mong'e ni biro dwa chako timo ne jogi jowa kama koro gibed gi bwok mondo wamigi utaratibu kaka ginyalo bet mondo wadag gi kwe nikech wadwa ni town odong manigi kwe mhm. to be ka ji oherore mhm. kamano wachni mogik ne jokatito Ago erokamano maduong' ahinya ne Jokatito, North Nyakach to kendo gi Nyakach as a whole kuom riwruok mwasebedo kwariwore kendo information mwayudo kwatemo ni mondo oganda obed gi kwe. Gima anyalo kwayo ni mondo wameduru bedo gi umoja kaka jopiny. En adier ni katiba mar piny wacho ni japiny nigi teko, to japiny ema onego rit piny kama entie. Jok mokelnwa ma ritowa kaka polise, assistant chief, wadaguru kodgi gi kwe mondo mi wamed rito piny. To joma ondiki kaka police assistant chiefs, akwayo ni mondo mi ubed machiegni gi jopiny mondo uyud information. adwa donje chife matiyo koni gi koni kokelni information gi japiny react mondo ikony gino nikech in ng'ama ondike machamo mshara goshuru japiny mondo mi japiny oyud konyruok mondo mi waritru nyakach obed mokue jokuoge kamoro amora ma untiere mung'eyo ni un ukawo gige ji ma ji oseloso kendo in ing'e maber ni ka ng'ato oselose dhi kawo Anyisi ni chak chon dar kata chak chon ilokri many kanisa minyalo donje msikiti asegero kacha inyalo bete mondo mi idag e ngima maber ming'iyo ni kiyudo matin tichamo pile tidag gi kwe ok wabi wenu thuolo mbele kanyakach koro erokamano erokamano maduong' ahinya migosi abdala erokamano maduong' ahinya kuom twak maber kabisa kendo ageno ni jonyakach kaachiel kod jogo duto te ma bende koro nokete chunyna gi tv ka ndiyo e od achiel ariyo adek kaluwore gi gino mabende koro nwaketo twak ma kawuono omiyo i jal mabende koro kete mana chunya gi tv wakawo thuolo makende mag onero kamano duong' ahinya kuom medo kete kande ero kamano kuom golo pachi en ok wan kande gi jaja adero wan gi nyangoso bende wacho ni mbele ne chenro wan gi ouma bende wacho ni mbele no chenro maber kabisa ero kamano duong' ahinya wan gi asha asha arichi wacho ni chenro ber kabisa kabisa ondare wacho ni muzaja telo ero kamano Uh, kaachiel kod Nelson Mandera Okore bende okete e budho. Erokamano duong' ahinya koro mgejwang' kokamano to akawo thuolone ma kende magone erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chunywa nagi TV Adundo Jaluo. Erokamano ne bende uh, Medusa Mara ma chenroni motimo matek achiel kachiel mondo mi yud chenroni eh, kawuok e studio kane kaka moro amora mantiere uh, mano Nelson Mandela Okore kaachiel kod uh, wendo ma bende wan godo kande kawuono iluongo ni Migosi Abdalla Erokamano maduong' ahinya kuom chopo ka. Eh, wamor kabisa kabisa. Uh, ne oganda bende pod okete chenro ni agoni erokamano maduong' ahinya ni med kete chuny onagi tv adundo ah, uh, jaluo iluwo e facebook pages magwa chuny onagi tv tiktok chuny onagi tv youtube chuny onagi tv nyaka romge jwang' erokamano maduong' ahinya e make sure ni subscribe e youtube page marwa facebook page tiktok all social nyaka romge jwang' timed kete mana chuny onagi tv Adundo Jaluo. Kwa kamano oritu masani. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi